سرائیکی افسانہ ݙوپاراں دی ماء لکھاری حبیب مہاݨے سئیں دی الا دے وچ Produced by سرائیکی ریت۔
ݙاݙی ہک ویری اپݨے پوترے تے پوتریاں کوں ݙوپاراں دی ماء آلا قصہ سݨیندی پئی ہئی۔ ٻالاں ݙاݙی کول پچھا جو ݙوپاراں دی ماء دی شکل کیویں ہوندی اے۔ ݙاݙی انہاں کوں ݙسایا جو ݙوپاراں دی ماء دے وال ایویں ہوندن۔ ݙند اونویں ہوندن پر ٻالاں دی سمجھ اچ کجھ وی نہ آیا۔ چھیکڑ تنگ تھی کے آکھوس جو ݙوپاراں دی ماء ماسی ملوکی ونگوں ہوندی ہے۔ اوندے بعد یکے شاہر دے ٻال ماسی ملوکی کوں ݙوپاراں دی ماء سݙݨ لڳ پئے۔ ہک ݙینہہ ملوکی دا ٻڈھا مصالح ٻکریاں چراوݨ ڳیا ودا ہا۔ کڑکدے ݙوپار ہن۔ ملوکی چھپری ہیٹھ ٻیٹھی تݙی سندھیندی پئی ہئی۔ اونکوں تریہہ لڳی۔ اوں ٻگھی کوں ٻوئی لئی تاں اوندی دید چھپری دیاں کریٹیاں آلیاں کڑیاں تے پئی۔ ہک کڑی نال کوݙیاں آلا سپ لڑکدا پیا ہا۔ اوں ٻگھی کوں بھکایا، نہ آنگے، وہ نہ آنگے۔ سرو ننگی رڑھدی بھڄدی ہک گھر وچ دھوں تھئی۔ گھر دیاں تریمتیاں ڄݨے زمیناں دو ڳئے ودے ہن تے گھر وچ ٻال ٻلوڑے تے چھوریں چھکریں ہن۔ جیرھیاں لک چھپ کھیدیاں ودیاں ہن۔ سپ اے سپ اے۔ اساڈے گھر مشکی نہ آنگے ہلا کوئی ہے۔ ماسی ملوکی سگ دیاں ڈنڈ گھتی۔ بالاں تے چھوراں۔ جیرھلے ملوکی دی کھنڈی بھب کمبدے ہتھ تے ٹکی تھئی ہویاں اکھیاں ڈٹھیاں تاں او چیکدے باگدے کوٹھے اچ وڑ گئے۔ پچھوں گھوڑا چا لایو نے تے رو رو کے راڑے مارن لگ پئے۔

یکا جمل جہاں تیکوں دوبارہ نما آدھے کوئی ہکو میں آدھا ہاں شمشو ولدی ریتی یکی دنیا آکھے ہا پر توں نہ آکھیں ہا ماسی ملو کی آکھا کوئی پچپن سال پہلے دی گال ہے دمان تے کال پیا لوکاں کوں کھاون کیتے دانے نن ملدے ملوکی دا پیو مستا ہک وستی اچ رہندا ہائی اوندے جو بال بکھے تھے تاں اوں اپنے سنگتی علمے کول مسزئی آیا تے اوں کول داݨیاں دا سوال کیتس۔ میݙے کول وی داݨے مک ڳئے ہن۔ میݙے ہک بندھڑے اچ ٹیٹک تے کجھ ٻاجھری ہے۔ اساں وی ایہ کھاندے ہیں تے جیکر تیݙا دل آکھے تاں تیکوں وی تے تیݙے ٻالاں کوں وی کھوا سڳدے ہیں۔ علمیں جواب ݙتا۔ ملوکی دا پیو اپݨے ٻالاں ٻکالاں نال وستی کول

کھریاں ڈلیاں تے میلیاں ہنیس۔ بالاں دا ترنڈا یکا ڈینہہ مٹی وچ کھیڈدا رہندا ہئی۔ مستا ترٹیاں زمیناں کوں بدھن لگا ویندا ہئی۔ ٹیٹکاں دا کناں چڑھاون دے علاوہ پہاجاں دا بیا کوئی کم نئیں ہوندا۔ اینوں انہاں دا مسالہ جیویں کنڈ ولیندا ہئی اونوں رناں جھیڑے دا کڑکار مچا ڈیندیاں ہن۔ ہک بئے کوں رج کوڑے کوڑے مندے پنڑدیاں ہن۔ تے وت تھک ترٹ کے کہیں پاسے ڈھہ ویندیاں ہن۔ ہک ڈینہہ علمے دا پتر شمشو ونگاروواں کیتے چاہ پکاوݨ مستے دی کوٹھی تے آیا۔ گڑ پتی او اپݨے نال گھن آیا ہا۔ پہاجاں کوں جھیڑے کول ویل کونا ہئی۔ ملوکی تے شمشو رلے چاہ پکیندے تے نال تھولے بہوں گالھیں وی کریندے رہے۔ شمشو کجھ چا ملوکی تے مستے دیاں ݙوں تریمتیں کیتے چھوڑی ڳیا۔ مٹی ءچ رڳڑے پھڳڑے ٻال جیرھے سویل دے چلھے تے نلے ݙیندے کھڑے ہن، شمشو دے ونڄݨ سہتی دیڳڑی وچ بچی پتی تے لڑ پئے۔ ایندے بعد تاں شمشو دا پیرا کھل ڳیا۔ او ہر روز کہیں بہانے ملوکی نال ملݨ انہاں دے دیرے تے آ وڑدا ہا تے اپݨی ٻلانڑی کوں کھاوݨ دی کوئی شے ݙے ویندا ہا۔ ملوکی دی سکی ماء دل وچ خوش ہئی جو اوندی دھی دی جنج اوندے مصالحے دے سنگتی دے پتر نال تھی ڳئی تاں ہک بندے دا ٹکر دا بار انہاں دے مغراں کوں لہہ ویسی تے ملوکی دی مترئی دل اچ اپݨی جھا تے خوش ہئی جو ملوکی اپݨے عاشق نال بھڄ ڳئی تاں او اپݨی پہاج کوں سڑے سڳلے

پروت وی فجر ویلے ٹیٹک مارے پئے ہوندے ہن۔ ہک واری شمشو ملوکی دو سچے گھیو نال مکھی روٹی گھن آیا۔ اج خان زمیناں دو آیا ہا۔ اوں ہک روٹی میکوں ڈتی جیرھی میں تیڈو گھن آیا ہاں۔ کھا، ایکی تیڈی ہے۔ شمشو آکھا۔ نہ، توں کھا، ملوکی آکھا۔ میں تیڈو آنڑی ہے۔ شمشو آکھا۔ اچھا، ادھو ادھ کریندے ہیں۔ ملوکی آکھا، گاوے گھیو دا کیݙا سوہݨا مشک ہے، پورے تریہہ ݙینہاں بعد روٹی کھاندی پئی ہاں، کیویں کولی تے مٹھی روٹی ہے، دل آہدے بندہ اینکوں کھاوے نہ چمے۔ ملوکی آکھا، دعا کر اللہ سوہݨا مینہ ݙیوے چا تاں وت کھاوݨ دی روٹی ݙیڳ ہوسی۔ شمشو آکھا، جیندی کݨک ہے او عزت نال گھراں وچ ٻیٹھے ہن، اساں وانگوں چٹے رڑے تے نی پئے۔ ملوکی ارمانی تھی کے آکھا۔ اللہ کریمی کرے سی اللہ دے رکھے بار ہر کوئی چاہندا ہے شمشو ولدی ڈتی پہاجاں دے جھیڑے دا پہلا پیڑ بنیج گیا ہا باجری دے پوترے ہوا اچ ہل ہل دے تے شوک دے کھڑے ہن مستے دے بال باجری دیاں گھوڑیاں دے پنکے تے جھموٹ ہن۔ ملوکی تیڈا بوچھڑ کتنا چھج گیا ہے۔ اکی چھنڑ پرون تھی گیا ہے۔ آبادی تھی گئی تاں دھی کوں میں نواں بوچھنڑ گھنا ڈیساں۔ تیکوں کیرا رنگ خوشے۔ رتا ہووے یا پیلا یا نیلا۔ مستے دھی دے سر تے ہتھ پھیراں۔ نہ رتا ہووے تے نہ نیلا پیلا ہووے۔ بابا! آبھو رنگا ہووے بابا میڈو آبھو رنگا بوچھنڑ آنڑے ملوکی ولڈی ڈتی بنرے وچ جڈا ٹیٹک تے باجری مکی تاں بکھیاں چڑیاں ہرہا تھی گئیاں تے مستے دا ٹبر مڈی موڑا بدھ کے کہہ پاسے منہ کر گیا ڈیڈھ سال رلنڑ کھلنڑ دے بعد او اپنڑی وستی ولے جتھاں بکھ ڈینڑ ونگوں وال کھنڈئی چیکدی ودی ہئی بکھ پاروں

علمیں اپݨی ڳالھ پوری نہ کیتی۔ یار ݙسا او پرا نئیں تیݙا ساݙا کوئی پڑھدا ہے میں تیݙے کیتے کے کر سڳداں۔ مشتے آکھ جیکر تیݙی خوش ہووے تاں اساں پراݨے یار ہیں توں خفا تاں نہ تھیسیں۔ ناں ناں ویلو ݙسا ڳچکیج نئیں جیکر توں ملوکی میکوں ݙیوݨا چاہویں تاں علمے آکھا مستے دے کپڑیاں کو بھا لگ گئی اونکوں اپنے پیرا ہیٹ زمین لڑدی نظر آئی او کندھا کو نپ نپ گھر گیا تے کھٹڑے تے ڈھے گیا اسمان چکی دے پڑ وانگوں اوندی اکھیاں دے سامنے غردہ کھڑا ہائی چار پائیں دیاں تائیں سولاں وات ریا چھیکڑ ہاں تے وٹا رکھ کے ملوکی کو آکھوس بچڑا شمشو تا پرنیج گیا ہے پر اوندا اوندا پیو راضی ہے۔ تیݙی کی صلاح ہے؟ بابا! جیکر میݙے کول اتلا تنگ ہیں تاں میکوں پھا چا ݙے ملوکی آکھا۔ ماسی ملوکی اپݨے کوٹھے دے چنے نال ڳوہے مٹھیاں کریندی ٻیٹھی ہئی۔ نینگر تختیاں بھرکیندے وٹیاں کوں تھݙے مریندے مدرسے کول ولے آندے ہن۔ ہک چھوہر ریڑھا ریڑھیندا آندا ہئی تے ہک ٻڈھا چھوہر ڈھینگر گھیلی آندا ہئی۔ چھوہراں پیر ڈکا تے یکے رل کے گاوݨ لگ پئے۔ ڈوپاراں دی ماء آندی ہے۔ بالاں کوں او کھاندی ہے۔ راتیں کوں نہ سمدی ہے۔ لوکاں کوں ڈریندی ہے۔ ماسی ملوکی انہاں کوں بوہیاں دی باڑ ڈتی۔ انہاں دیاں ماواں بھینڑیاں پڑونس تے چھوہر گھراں دو مل گئے۔ گوانڈ وچ جنج ہئی۔ ماسی ملوکی کوں وی کانڈ ہئی۔ او اکثرا جنجاں دو نئیں ویندی۔ پر اوں رات جنج دو اوندا روح آکھ گیا۔ او پیرو راݨی تے بھنبھول کھنڈئی جنج آلے گھر آئی۔ ڈھول وڄدا پیا ہئی تے تریمتیاں نچدیاں ٹپدیاں پئیاں ہن۔ ماسی ملوکی دی کھنڈی ڄت ݙیکھ کے تریمتیں ہک دم چپ تھی ڳئیاں تے ڈھول بند تھی ڳیا۔ انہاں کوں ایویں لڳا جیویں ملوکی قبر کول اٹھ آئی ہووے۔ لوپاراں دی ماء خیر نہ لئیں ہک تریمے دے واتوں نی کھتا۔ ماسوئی ملوکی جیرھے پیراں تے آئی ہئی انہاں تے ولدا گھر دو واٹم تھئی۔ جنج آلے گھر آلیاں تریمتیں اونکوں ہکلاں مریندی رہیاں۔ اوندے پچھوں گلی تے نکلیاں پر ماسی ملوکی ہوا تھی گئی۔ گھر پہنچ کے او کھٹڑے تے اموندھی ڈھے کے رووݨ لگ پئی۔ گھنٹہ کھن بعد یکیاں تریمتیں۔ ملوکی کوں مناوݨ ڈھولاں نال اوندے گھر آئیاں۔ اوندا گھر تریمتیں، چھوہریں تے ٻالاں نال ݙٹیج ڳیا۔ ماسی اساں معافی منگݨ آئے ہیں۔ میݙی پہلی خوشی ہے ڄول اساݙے نال کڑی چڑھاوݨ، گبرو دی ماء زاری کیتی۔ میں نہ آندی۔ تساں میکوں ٻہوں عزت ݙے چھوڑی ہے۔ عزت دار تے چالی گݙی ٻہوں ہوندی ہے۔ ملوکی آکھا توں ٹھیک آہدی پئیں ہیں ماسی اساں قصوروار ہیں۔ اساں اتلے تئیں کڑی چڑھاوݨ نہ ویسوں جتلے تئیں توں اساݙے نال نہ آسیں۔ اٹھی ڄل ملوکی دی ہکا سکی نہ ہووے۔ میں رنڈیٹ دے چٹے والاں دو ݙیکھ چا گبرو دی ماء ہتھ ٻدھے۔ انوں دا ݙینہ انوں کیوں نہ ابھر آوے میں تساݙے نال ہک قدم وی نہ بھراں۔ ملوکی آکھا پر تریمتی تے گبرو دی ماء دا ہکو وقع ہا جو او انہاں دے نال ہرو بھرو ڄلسی۔ او ماسی ملوکی تے جھمٹ تھی گئیاں کوئی اوندے پیرے پوے کوئی اگوں جھولیاں تے چنیاں آڈے کوئی مجالا منگے چھیکڑ تے ملوکی دے مسالے وی اوندی منت کیتی پر او کھٹڑے دے وان اچ سر ڈتی روندی تے بھڑک دی رہی بہوں چرک تھی گیا ہا تریمتی کھڑیاں کھڑیاں سک گئیاں ہن گبرو دے بھرا ماسی ملوکی دے بوہے تے اے تے تریمتی کوں اکھو نے بس او وی سہی کڑی چڑھاؤں، ماسی ملوکی کوں چھوڑو، نی آندی تاں اللہ نہ اڑینس، اوں اتوں کوئی کڑی نی چڑھدی۔ پر انہاں دی ماء انہاں کوں سمجھایا، ماسی ملوکی اللہ راسنڑ ہے، ایویں ہلکا نہ آلؤ، اللہ ناراض تھی ویسی، ہر شے چٹ تھی ویسنے۔ او روندی پئی ہووے تے اساں کڑی چڑھا گھناؤں، اوندے پلوتے کولوں ڈردی ہاں۔ خوشی آلے ڈینہہ کہیں دے دل وچ وی میل نی راہونڑ۔ ڈیونی چاہی دی یکا ویڑا محلہ خوش ہوئے تے ہک روح مونجی ہوئے میرا پتا کمب دے میں ہرو بروں ماسی ملوکی کوں نال گھن کے آساں ویہویں دا چن ڈباروں چڑھدا پیا ہا تریمتیں تھک ترٹ کے کندھاں نال لگیاں بیٹھیاں ہن اکثر تریمتیں دے بال نندر پے گئے ہن تے بلونگڑیاں وانگوں خرک دے پے ہن کجھ نینگریاں تھکیڑے دے باوجود ہک بئے دے کناں وچ پھس پھس لئی پئیاں ہن۔ ماسی ملوکی کوں وی نندر آ گئی۔ ماسی ملوکی اساں کوں معاف کر ڈے۔ یکی جانجھ تیڈی وجہ کول ڈکی کھڑی ہے۔ میڈی پوتری کوں چڑھاون کیوں نی آندی۔ ملوکی میڈی مجال ہے۔ بڈھا شمشو۔ اپݨا پٹکا ملوکی دے پیراں تے رکھی کھڑا ہئی۔ میݙی چٹی ݙاڑھی توں ݙیکھ چا ملوکی میݙی مجال ہے۔ ملوکی کوں ایویں لڳا جیویں او ٻاجھری آلے بنڑے دی لٹھ تے کھڑی ہووے۔ ٻاجھری دے سٹیاں تے چڑیاں جھڑدیاں ٻیٹھیاں ہوون۔ او سر تے آبھو رنگا بوچھݨ کیتی کھڑی ہووے تے شمشو اونکوں سچے گھیو نال مکھی روٹی ݙیندا پیا ہووے۔ سچے گھیو دا مشک آنکوں کملا کریندا پیا ہا۔ تھولی دیر بعد تریمتیں کڑی چڑھاوݨ ویندیاں پیاں ہن۔ جنج چڑھی دا ڈھول وڄدا پیا ہا۔ ٻوݙیاں گھنگھرواں کول ٻتا اٹھ چھم چھم کریندا ویندا ہا۔ چھوریں لالیاں وانگوں پلکدیاں تے تریمتیں ڳاندیاں ویندیاں ہن تے ماسی ملوکی ٻٻ کھنڈئی اڳوں اڳوں پیرو راݨی نچدی ویندی ہئی۔